Tēnei ka tū ake ana i ngā taumata kōrero e waihotia mai ai e kui mā, e koro mā. Ka ruia atu rā ko Te Rauaroa ki a koutou e moe mai rā i te āio mārire nui. Ka nui rā te tangi, ka nui rā te oha ki a koutou e aku au, tapu, Te moe mai rā i tua wakarere. Nō rerenga ma te uua o te wā, e rarau, e rarau, rarau ake rā ki ngā taumata o te ao wairua. Piki mai, kake mai, piki mai, kake mai, nau mai rā e te waiora tangata, nō ngā wenua, nō ngā tōpito katoa, huri noa tēnā koutou i tēnei te waka pāpāotanga tuatahi Ā te kupu o te uru. Nau mai, koia tēnei ko te tau 2023 ko au tēnei ko Rauru Broughton e arataki nei i a tātou me ā tātou nei kaupapa pūrongo nō te reo o te uru. Nō reira, ka tika, mauri ora ki a tātou. Kia aro ake ai au ki te pūrongo tuatahi, he pūrongo kura mai mai aroha. Mō te pou tikanga, mō te pou reo, nō roto o Te Whare Tapu o Ngāpuhi, nō Taranaki tūturu ake nei, arā koia tērā ko Te Uirangi Wai Kerepuru. Nō ngā rā tata nei i ura ia tana tiki, tana kō atu whakamaaratanga. Oti anō i ura ia oki i runga i te aro nui, ā, e ara koia anake Tērā i tangi ia i Miia i taua rangi, engari ko tōna wānau taketake anō e moe tahi nei rātou, arā, i te urunga tapu o tuawakarere. Nā runga i tērā, me uri ake tātou ki te pūrongo nei.

Ko tēnei te rangi i urangia te kō atu wakamaaratanga ki te manu toikura, te uri o Ngāpuhi, o Taranaki, a Te Uirangi Waikerepuru. Rātou ko ētehi o ōna wanaunga ake, arā tōna kiri pātai, rātou e moe tahi mai nā. Tino mihi whānui kia atu ki a ia, kia, kia Huirangi. Me ōna mahi ki te iwi Māori, ki te ao Māori, ko te reo, te tuatahi te reo rangatira o tātou, nāna i hāpai, nāna i tiaki, i te, i te wā i tīmata e rātou, kia whakapakari i tō tātou reo ki runga i tō tātou, ki runga i tō tātou marae, hapū, I roto i ngā iwi katoa o te motu. Nā reira tukuina Mātou e mihi atu ki a ia. He uri poropiti e uri tounga tonu te koro eke nei. Ko ia te ruanuku o Kingi Tūeitia Pōtatau Te Werowero Te Tuawitu i ōna rā. Ka kitengia au ki waho nei te te heke te roimata te marangai ko te marangai te roimata nei ko te wairua o tēnā kaumātua. Taku mōhiotanga he kaumātua tohunga, he kaumātua wairua, he kaumātua mō te karakia. Ka whakatōpito i ngā karakia te ao i te pō, i te pō i te ao. Nō reira, e koro, tukuna atu te mihi ki a koe a wairua. Manaakitia mai ngā iwi Māori, te iwi Māori, te iwi whānui, tēnei te tuku tākoha ki runga i tēnā tō tātou kaumātua. I kaha a Wei Kerepuru ki te waka tina kia toka Te Erenga o Taranaki rāua ko Waikato. I tino tīmata i reira taku whai i te reo Māori i raro i a Huirangi rātou ko Te Ariki, a Lee, a Hīria hoki. Nō reira, e tino waimarie mātou. Mātou i tae atu ki tō wāhi ki Te Kuratini i taua wā, ā, ako ai i te reo Māori, i wēnei mātanga reo, wēnei tohunga hoki o te reo me ngā tikanga. Koia i wātoro ai ngā parirau o te korokī manu nei ki te waka tō kākano kia ua ai ko te reo me ōna tikanga. Maha o noa tūranga, E kai ngākau ana ki tōna ngākau. Mo Eopae tātou, he mahi mō te iwi, mō Taranaki, haunga ko Te Wānau Noi'o. E maha ōna tūranga i riro, ko Wakaaro tērā, ko Mahara tērā. Kia tau anō ngā tōmairangi ki runga i tō tātou tauheke kia aro wakamu atu ngā rangatahi mō te āpōpō. He kaipakanga a Wai Kerepuru kia mana ai te tino rangatiratanga ki a tātou te iwi Māori. Ko ngā raukura kua tiki mai e Tāwiri Matea kua. Kua whawhati atu ki tua o Pae Mau Maara, ana ko rātou ki a rātou ki te tau eke mea uirangi, e kore e warewaretia i roto i tō mātou nei a ngākau pūmanawa, āna nei mahi, āna nei whakaari, āna nei whakatauira, Ki, ki roto i a mātou. I tēnei rā ka rongo hoki au ētahi ana tauira i a Kiri e karakia ana i ngā karakia o te waka nei a Aotea, ā, e, nō runga i te waka nei hoki te tau eke nei a Huirangi, a te waka o Aotea. Nō reira, e kore e motu tāku mihi ki a ia, e kore hoki e warewaretia i ahau, Otirā i tōku iwi ake o Rapa Nui ki a ia mō tēnei taueke a Uirangi. Nō reira, ka hoki pea au rouru ki te kōrero o tōku iwi anō i whakatakoto e rātou e Taipāpaku, ka puhapuha. Taiokooko, ka tango e te hau angiangi.
Ko nunui a roa, ko roroa a roa, i tae a Kanohi, a Tinana, ki te tikitiki tamakura, ki te pātaka waka Iringawehi nei. E iri e koro, runga o Kunarangi, te waka o Reua. E ui, E ui ki te uinga o te rangi e. Ko Rauru Broughton tēnei mō te reo o te uru. Kāti ake, tēnā koutou katoa, oti anō e koro, ā, nā ngā mana o te motu koe, ā, i takutaku ki te ia o ngā kupu, ki te rau o te aroha, ki te nui, ki te nui o te mahara. Nō reira ko koe rā tēnei e āta mii ia nei, e āta tangi ia nei. Nō reira kei taku kura taketake e Te Uirangi Waikerepuru e rarau, e moe. E kore e oki koe e ngaro, e kore koe e mate, ka mate ko te mate, ka ora tonu ko koe i te ao nā roto i ō mahi uua, nā roto anō i ngā kura taonga i waiotia mai ai e koe ki te ao. Nō reira e te whānau riringi o tēnei o tātou nei koro eke, tēnei tonu rā te tuku atu i te aumihi ki runga i a koutou katoa, āna tamariki, mokopuna, mauri ora ki a koutou. Ka tika wai atu au i te ia ngā rere, i te tai o te rere o te awa o Wanganui, koia tērā ko Te Awatupua. Ku whakaaetia rā, i whakaaetia tonu rā, a te reo o te uru kia uru ake rā ki te wai, a i te ia ngā tai o te tira oi waka, te wānanga nui a Wanganui, arā mā runga i te awa tupua tonu, nā runga i tērā me Whirinaki tātou ki te pūrongo.
E kī ana te kōrero, mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa ko au. Kua toru tau te tiro oi waka e moe ana, ioi, i tēnei tau, kua oki ora mai. Inā te whanga nui o te iwi nei, kia hoki mai rā ki runga ki tēnei wānanga o te tiro oi waka. Taku nei kua kitea atu, Kua rāngona ngā karu kua kitea nei i ngā tāringa, āe. Mai i te ranga tairunga ki te ranga auraro, kua hoki mai. Kua hoki mai i runga i ta hīkaka o te ngākau, ki te pīpīa te wai ka rari, te wai ka ngata o tō tātou awa tūpuereri ana.
Mō tēnei tama, Koinei tana aerenga tuatahi i runga i te tiro oi waka. Hei tāna, kua pai ana wheako i a ia e oi ana i te awa tupua. Tētahi o ngā wheako ko te, ko ngā hui kia tīmata ai te tira. My biggest highlight of the tiro oi waka this year is being able to reconnect to the river as well as be together with my cousins and my family. Ia. Hei tā te Pouārahi o Ngāti Rangi, ko ngā tino e tū pīataata, ko te o ngā rangatahi. A real highlight for me has been our taiohi, our rangatahi who are prepared to stand like Te Kanawa did on the marae today. We had beautiful karakia by our young people,

It is a wānanga, it's about succession planning, so that has really been the highlight for me. Ahakoa e rangona ana te wairua arikoa, i waiwaka aro rātou ki te unga mate. Kei runga tēnā mārae, tēnā marae, i tiro atu ki te waka eke mai o te tira o Iwaka, me te tangi māpu mō rātou anā. Ko nga roa atu a nga mate o te tau, o nga tau kua paure ake, pera noa ki to tatou kuia Rana, a Te Turi, ratou ma Tumanako, ae re nei, ae re nei. Engari, ko te mea o te whakapiki ora, koia ra te kite atu a nga reanga o nga taioi tae atu ki ki te hunga ka witiwiti ai, e ka witiwiti haere ana i runga. I te ia o tēnei wānanga, ahakoa tamaiti, ahakoa mokopuna, anā, kei te ako te katoa i ngā taonga kōrero i waiotia e rātou kua ngaro atu. Nā, hei kōrero wakamutunga, e kōrero akiaki tō te reo tuatahi māreikura ki ngā uri o Te Awa Tupua, kāore anō kia eke ki runga i te tiro oi waka.

Tēnā koutou. Tēnā koutou mai te puru ki Tūua ki te pū o ngā ngaru, mai te kāhui maunga ki Tangaroa. E wai atu nei ngā taonga tuku iho, oti anō i ngā tapuwae a kui mā koro mā i runga tonu i te awa tupua. Ka nui rā te aroha ki a koutou e oki ake nei ki ō koutou paiaka, e oki ake nei ana ki ō koutou piringa o te awa. He wānanga, he ako, He waka kotahi, he hononga wairua, he hononga ā hinengaro, he hononga kikokiko anō hoki ki tō koutou awa e rere mai rā. Nō reira ka tika rā te kōrero, ā, e mea ana, he tangata anō ka kōrero mō te awa, he tangata anō koia ka kōrero ki te awa. Ko koutou tērā i ruku atu ki te awa tonu, nō reira kia tau ngā manaakitanga ki runga i te tira o e waka Tēnā koutou katoa. Tēnei ka hāpaia ko aku hoe i tēnei wā, ka rere tōtika atu rā ki te pā o ngā anahera ki te pā o Rātana. Anei te iwi i umemene i kotahi ai anō ngā mōrehu me ngā iwi o te motu, ā, i te takangaio o te mate kōwiriwiri i wai wā a nunui mā, a roroa mā ki te oki atu ki te pā o Rātana mō te rua tekau mā rima. Koia tēnei ko te pūrongo.
Mō ngā tau e rua kua taha ake nei, kua tārewatia ngā whakamaumaeratanga tūturu mō Taupōtiki Wiremu Rātana. Engari, i tēnei tau, kua oki māori māi tēnei kaupapa. I tēnei wā, he koanga ngākau, he haringa ngākau anō rā, ki te kite mai rā hoki i te tokomaha o Ngāi Mōrehu, e hoki mai anō rā ki tō mātene huihuinga te whakanui ake i tō tātene pāpā Tahupōtiki Wiremu Rātana Māngai. It's been like the hui pre-Covid,

Ki te wai wheako i a rātou e ako ana i ngā pukenga o te kai kawe kōrero. Oh it's lovely, um you can really feel that um the people of Rātana and Wanganui were missing this um and that it's good to have that waka wanaungatanga back between in the community um yeah it's a really good experience yeah seeing everyone back. Yeah it's been pretty great here um being immersed in the culture was really um Really refreshing, you know, because um, yeah, there's not much kaupapa here. This is my first time coming to a Ratana event and um, yeah, it's been nice. Koinei te taenga wakamutunga mai mo Jacinda Ardern a Pirimia. Te a ua nei, kua tino aro aina aia E te a i Rātana. Ahakoa tae mai a ia i ngā tau o mua he Pirimia mō Aotearoa whānui nei, tana kaha anō rā ki te ū i waenganui i ngā āhuatanga o te huihuinga kia mōhio pai ai e ia, arā, ngā kaupapa Whakahaere nei e tātou i roto i tēnei, tēnei huinga, ā, me tana kaha anō rā ki te noho ngātahi atu ki te taha o ngā rangatahi, te whakatenatena, whakakipakipa nei i a rātou i roto i ō rātou nei hīkoinga, kia kite mai rā hoki e rātou i a ia, ā, he tangata noa iho. Nō reira, ā, koirā hoki tāku, ētahi o aku mahara, ā, i a ia i tae ā-tinana mai ki tō mātou nei huihuinga.

Nō reira, e mārakerake ana te kite kua rangona te wairua pai ki konei, ki te pā o Ngariki, hei tīmata i ngā take tōrangapū mō te tau nei. Iruere Rerikura, Te Reo o te Uru.
Nō reira tēnā koutou e ngā mōrehu o te pā o Rātana, e tū tonu nei te kaupapa, e ū tonu nei koutou ngā mōrehu ki ngā akoranga me ngā toʻutau o te unga wairua i tau atu ki runga i a Taʻu Pōtiki Wirimu Rātana. Ka taʻi te ua nui o taua rā, ā, nō reira, Ka nui te mihi ki ngā mātua, ki ngā tauwheke o te reo, ki ngā taitamariki, nō roto ana mai i ngā tōpito katoa o te motu o te ao, i tau atu rā ki te tau manaaki ake i tēnei kaupapa nunui a te ao Māori. Me te mea nei, āna, i tae ake rā ko ngā tāngata tōrangapū, koia rā tērā, ko te Pirimia, a Jacinda Ardern, Tana tūnga whakamutunga peange ana ki te pā o Rātana, engari hei pirimia, ka tika ko tana tūnga whakamutunga rā tērā hei pirimia tonu. Otiia anō, ā, kua tau atu a Chris Hipkins ana ki te kawe atu i tērā wāhanga me te mārama hoki he hononga nui tō te Hāhi Rātana me tērā o te Rōpū Reipa mai noa, mai noa. Nō reira, i oti mārire Rā te kaupapa ki Rātana. Kāti ake au i konei, he kaupapa nui tēnei te whai ake nei, arā koia rā tērā ko te whare kura ā o Manawatū. Kua roa e tatari ana ngā wānau, ngā raukura, ngā pouako kia tū mai ai tēnei o ngā ware, hei ware whakamarumaru, ware wāngai, ware kōkiri, ware waka ako i ngā raukura o tērā takiwā. Anei rā te pūrongo a te wai ake nei.
Kua puare ōkawatia te wharekura o Manawatū. Koni atu i te toru tekau tau te kura kaupapa Māori nei i whakarewa ki Te Papaioia. Ka mutu, koinei hoki te kura reo Māori tuatahi ki te rohe. Kua mahue nei te toru tekau tau, ā, e hiamo ana ngā raukura o mua, o nāianei rangi anō hoki, kia kite i te pihinga ake o te moemoeā kua roa nei rātou e wawatatia ana. Koana ngā piropiro, koana katoa ngā kare-a-roto, mai i te taenga atu ki te manga o Turitea i te ata nei, i te. Rima o ngā haora i te ata nei me tērā tukanga motuhake pā mai te wairua pai. He āheinga e whai wāhi ai ēnei puanani te koke tonu i ngā wheakoranga o ngā mātāpono Māori. Kia haere tonu ngā mahi ki raro anō i Te Aho Matua, kia kaua e rere atu ki Auraki, Aunoaha rānei i te whakataetae ā-rohe i tuku katoa te kaupapa, nē, rere katoa te kaupapa ki te ātamira Maumau te pango, kaua e tukua wā koutou tamariki ki aunoa, ki auraki. Nō reira, anei te hunga, tēnei tokorima e whakatinana nei i ērā kupu i tēnei wā. Ehara i te mea he tino nui ngā te puna mō te tamaiti o te raukura o ngā kura kaupapa Māori. Nō reira he tino nui, he tino pai. Kua 20 tau neke atu te hapori o te kura e moehewa ana i tēnei āhuatanga. Me te aha, pokea katoatia rātou ki ngā wero, ka puta te whakamāraritanga o te kaupapa. Ko te wero nui, kua kite nei mātou kia tae ki tēnei rangi, ā, ko wai te tangata, te tā, te tari e whakatau nei. Ā, ana, ka taea e koutou te whakatū, te whakarite wharekura. Ka tau te Kura Kaupapa Māori o Manukau. Ko tētahi pea o ngā mea nui, ā, ngā pīkautanga nui mō te wharekura, ā, he āta whāngai i ngā hua, kia tika te whāngai, kia pai te whāngai, ā, e puta ai te hiahia. Koinei te hunga i matakite i tēnei wharekura. Rātou mā, kua whakatuapapa mai te kaupapa tōna 34 tau nui ake, neke atu. Ā rātou mā, ā, anei tētahi, anei te moemoeā. Ā. Ka noho māori tonu ngā whakaaro, ka puta mai te reo rangatira i ngā wā katoa, ko tērā te reo tuatahi o aua tamariki, ā, nō reira, kei te tū pakari, kei te tino ora te reo. Hei tā Chris Paeapu, arā kē nei ngā āheinga kei tua o anamata. Tērā pea he wāhi anō, ā, mō te noho, mō te noho kura. me kī rā ko te boarding school, ā, mō rātou ngā whānau kua neke ki wāhi kē atu, ā, ā, me, me ā rātou nei ā, hono tonu ki tō tātou nei kura. Kua whai poutokomanawa te wharekura nei i te wharekura o Tūpoho. I runga anō i te āhuatanga, kāore anō te wharekura o Manawatū kia whai tautoko i te Tāhuhu o te Mātauranga. Regan Paranihi te reo o te uru.
Kāti ake tēnā rawa atu koe Regan, te waiwai āre i tēnei tino kaupapa. Āna, kua tū te ware kura, ā, hei pou, wāngai, hei puna, Mā tātou nei tamariki. Koia tērā ko Werawera kua ea. Koia rā tērā te roa o te tatari. Nui te whakapau kaha, nui te whakapau kaha a ngā whānau i roto i ngā tau kia puawai mai te wawata, kia puawai mai ai ko te moemoeā, otirā kia puawai mai ai ko tēnei kura taonga, ko te wharekura. Nō reira, kia mārire tō koutou noho e tamariki mā, e pouako mā, ki roto i tō koutou nei whare kura, ā, kia mauritau, ā, ki ngā akoranga, ki ngā kōrero, ki ngā tini āhuatanga ka puta hei hua nui mō koutou. Nō reira, kei konei rā te kupu o te uru, ā, me te reo o te uru te mihi ake nei. Kāti ake e te iwi e tēnā koutou. Koia rā tēnei, ko au, ko Rauru Broughton, ā, mā runga i te kupu o te uru i tēnei wā. E te iwi e, kua tau ki te wā kia heke ai iho au i tēnei tūranga. Nōku tonu te whakaaro, ā, kia tukuna atu me kī ko tēnei wāhanga ki tētehi atu. Nō reira, e wai ake nei ko te tangata māna, ā, e kawe atu i a Te Kupu o Te Rūma i tērā wiki rānō, ā, mō, mō ake noa te tūmanako, ā, koia tērā ko Alana Te Piki Broughton, ā, ka ara mai ki te kōrero ki a koutou, ā, ka mutu āna kōrero ka hoki mai au ki te waka kapu i tēnei wāhanga. Nō reira, ka uri ake i tēnei wā ki a koe, Alana. Tēnā koutou katoa, kei aku iti, kei aku raʻi, ā, e te iwi ē, tēnei te mihi kau atu ki a koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Mai i te maunga o Taranaki, ki te awa tupua o Wanganui, ko au tēnei, ko Alana Te Piki Broughton e mihi kau atu ana ki a koutou, arā oki i ōku taʻa, ā, taku waka papa ki a Te Arawa, ki a Ngāti Rangiweweʻi, ki a Tarimano marae, ā, tēnei e mihi atu ana ki te iwi, ā, ko au te kaitātaki ou mō Te Kupu o Te Uru, ka tīmata a tērā wiki, E koa ana te ngākau e īkaka ana kia kawe atu i ngā pūrongo o te wā mai i te kupu o te uru, nō reira, ā, kai te iwi whānui e whakarongo mai ana, tēnei e mii kau atu ana ki a koutou katoa. Tēnā koutou. Kāti ake koia tērā ko Alana kua kōrero ake nei rā ki a tātou katoa, ā, kua tuku atu a ia i ana, ā, pepeha kōrero me kīoti anō, ā, nā, ka tika ka noho koia ko te kai arai, ā, i tēnei hōtaka mai o te wiki e tū mai nei. Nā runga i tērā, kei ngā iwi, ā, kei ngā taikarangarangatanga, kei ngā muka, kei ngā waitua tēnā koutou. Tēnā koutou i whakaae kia uru atu rā tēnei ki roto i ō koutou kāinga maha i roto i ngā tau kua ipāke nei. He koanga ngākau nōku te piri, te hono, oti anō ki te tuku atu i ēnei kōrero me ēnei pūrongo ki a koutou. Tēnā hoki koutou mō tō koutou manaaki mai, mō tō koutou aroa nui mai, oti anō kia koutou tonu i tuku mai i ngā kōrero e kore e pau, e kore e pau ngā mihi ki a koutou. Nō reira ko au tēnei, ā, kua e kai ō i tēnei tūranga, ā, e tātou mā, ā, me te mea nei ko au hoki tētehi o ngā kaipūrongo. ā, tonu, ā, mō te reo o te uru. Nā runga i tērā, ā, me pēnei rā te kōrero, e raua roa ki runga, e raua roa ki raro, e raura roa nō roto, ka puta atu rā kia, ki waho rā, ki a koutou katoa, ngā manaakitanga ki a koutou, tēnei hoki rā te mihi atu, ā, ki a koutou mai ngā reo irirangi e toru, koia tērā ko te korimako o Taranaki, te reo irirangi o Wanganui Awa FM, me te reo irirangi o Rangitāne Kia Ora FM. Ā, ka mihi ka tika ki a koutou e te puna, e te māngai pāho, tēnā koutou, ngai nui, ngai roa, ngai kaha, ngai mana, tēnā koutou, tēnā koutou, rire, rire hau, pai mārire. Ko te reo te take.